Ehderol membara jarana koottaa minbara jala guutaa mee dafa. Koottaa minbara jala guutaa jee rasuulli salawaatu rabbi islaama as deema. Qaala waan jee duuba fahadarnaa ni dhufne jee minbara jala. Maaluma jechuu deemaa rasuulli salawaatu rabbi islaama alee. Falammaa irtaqaa darajata qaala aamiin. Darajaan minbarri rasuulaa darajaa sadi qaba. Wayita inni darajaa duraarra miila kaaye. qaala aamiin jee rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi wamaa ajaa'iba laal ummanni tattaa'u jira minbara jala guutanii masgiida jechuu masgiida guutanii minbarri darajaa sadi qabaa ergamaan rabbii khutbaa godhuu gizee ol ba'u minbara duraarra miila gizee kaaye aamiin jaa'ifumaa lamadarra ol ba'e maas kaaye lamadaarra miila kaaye aamiin

kun soomana baatii kudha takkaa salaata kuban qabu soomana kuban qabu wayta baatiin ramadaanaa dhuftee soomanaas waa takka waa takka salaataas kuban qabu araaraman kadhatu baatii soomanaa keessa falam yukfar lahu ibidda keessa jahannam keessa rabbi isaa haa fageessu kajee abaaru jibriil faqul aamiin faqultu aamiin jibriilii dubbataan Yaa Muhammad jeen Rasuulaan salawaatu Rabbi Islaam alayhi nama baatiin Ramadaanaa isatti seente kabaatii tana keessa Rabbiin kadhatin baatii tana keessa gartee towbatee araarama Rabbiin kadhatee salaata isaa eegalee yaa Rabbi naaf yaa rabbi naa araarami yaa rabbi baatii kudha takkaan badii dalage yaa rabbi naa araarami je'ee rabbiin kadhatin ka carraa tanatti hin fayyadamin ibidda keessa rabbi isaa fageessu ka abaaru jibriil faqul aamiin aamiin je'i faqultu aamiin aamiin hin je'i eenyu ka ja'u rasuula salawaatu rabbi islaamu alayhi yaa jara keenya nama jibriil abaaru

lammaffaa minbara lammaffaa irra gizee ol bee waan jee duubaa nama gartee maqaan kee bira dhahomee rasuula salawaatu rabbi islamu alayhi maqaa kee si bira dhahonii maqaa kee nama biraa bira dhahonii muhammadun rasuula salawaatu rabbi islamu alayhi salawaata irratti hin buusin kanallee rabbi jahannam keessa rabbi haa dabarsu Faqul aammiin faqultu aammiin. Tanaaf ulamaa'iin waan ja'an namni maqaan rasuulaa salawaatu rabbi islaamu alayhi biratti dhawamee maqaan ergamaa rabbii biratti dhawamee salawaata irratti hin buusin ibidda seena waajib alayhi jaan. isarra waajiba maqaa rasuulaa dhageessee salawaata yoo irratti hin buusin waajiba leeyka ibiddatti seenta jahannam keessa rabbi isaa fageessu faqul aammiin faqultu aammiin sadaffaa nama manguddoo haadha abbaan bira dulloomte dubbiin dhufte warra afrikatti haadha abbaa takkaa aayyoon dulloomtee Awoo dullattii tana mee tana fudhachuu dhiisee rabbiinis hunoo dardara faa fuudha. Tana ta udaan firra udaantu. Tana ta manaa sun irratti ajeeysite jaan haadha baanaa beek. Immoo ayyoon isaa takkaa kana ka gurbaana irratti udaane irra fincaan sirra sirra ati isiirra fincaantee ayyoo irratti udaantee billaa aleeka. takkaa aayyoon tee uf hin jenne udaan keetirraa. Fincaan ati irra fincaanta qabbana ta'us dhiqattee aayyoon salaatti. Ati immoo gizee aayyoon dulloomtee sagaraa firratti baatu dullumarraa aboo rabbummaan maan fudhanne tana. Tana dullattii hafnu goote. Kun jaarsi hafnu godhe. Achitti gartee biyyatti aayyoorraa aayyoo isaarraa daayfara jijjiiruu didee biyya faranjii isa geessee biyya arabaa isii geessee achitti dulloota arabaarraa daayfara jijjiirti. Sheeka kunoo nama guddaadha. Akkanatiin irraa jijjiiraamee dubbiin tun akkam? tanuma gaafadhu ati tanuma gaafadhu ka biyya faranjii akkas dalagaa dhagaa mallaqa wayyaa harkamaa akkana laal amma si galteem dubbiin hakadaa ayyoon warra ayaatirraa hoongooyte nama haadha abbaan bira dulloomee ismaa dhagay waan jibriil jee nama haadha abbaan bira dulloomee Sababaa haadha abbaa kanaan isaan tajaajiluun, aayyoo tajaajiluun, abbaa tajaajiluun amma namni gariin maal siin jaa sit dawwalee ani abbaan kiyya anuma dhalee nan guddifnee tana guddiftee aayyoo tiyya abbaa kiyya ka biddeenaan ni kaana godhuu qaba malee ani abbaan kiyya na godhuu hin qabu tani kaati san baaba ni kaati baaba kaan ani abbaan kiyya gartee na lalee akkasi deeme an takkaa niira xiqqoo narratti hin himatu haqa maal narraa qaba sheekh wallaahi haqa ajaa'ibaa sirraa qaba abbaan kee si dhalee si biraa deemuun si dhaluu qofaan haqa sirraa qaba ilaffee barabbaa duniyaa kanarra akkatti ati dhuftu eenyu sababa abbaa keeti faate walaa muummatti Eenyu sababaan abbaa keenya haadha abbaa keenya. Ayyoon tee si dhaltee yoo darbi si darbitee deemtee abbaan kee si guddise abbaan kee hanga fedhe hijaa himaa oolus dhaga'uu hin qabdu. Gargaari abbaa keeti ayyoo teeti gargaari. Abbuma kee ka si dhalee si darbee deeme santu ni kaasi godha. Abbaan ati gartee biddeenaa ka si guddise abadan abadan walaw osoo zinattillee dhalattee zinaan dhalatte abbaan kee ka biddeenaa ka aayyoo tee fuudhe kanummaan gartee aayyoo teeti badii dalagee ati gartee fireendummaan dhalatte zinaadhaan eenyuun nikaa si godhe si godha nikaa ka si godhu qaadii. Duuba Jibriil alayhi salaam waan jeen nama gartee haadha abbaan bira dulloomee abbaan aayyoon bira dulloomte onrariis yee manguddoo tana odoo isaan hin tajaajilin isaaniin jannatan bitatin kanallee ka manguddoon tajaajille gartee onrariisa jaartii faabar jaartii jaartii fuudhaa maal ja'a awummaati sa'ati maali guyyaa jaartii fuudherraa aayyoo kalaas aayyoodhaan adda kutan quban qabu duutee qofatti himanii dhaga'eetuma awwaalee bakka ummaatii yaana irraa du'e jee taa'ee booda ayyoo isii isii gartee lubbuun jirtu guyya tokko ilmuma kiyya naa yaama haana laaluu jettu haa ana laaluu jettu guyyaa tokko jaartiin itti hin dhiifnee jira bar muummad jaartiin laaluu itti hin dhiifnee jira bar bar warra kanaa jira abbaa warra wallaalaa uumaan beeyin akkanaa kana ka jibriil gartee jaannam keessa rabbi isaa haa fageessu faqul aamiin faqultu aamiin aamiin jei aamiin jei jeen yaa jara keenya

Ajaban laka. Isarraa hoo eenyutu dilii dhiqa? Su'aala akkanaa yoo ati fiddeef yeslim maal siin jaa beektaa? Jinni islaamaa si dhahee siin jaa duuba. Jinni islaamaa si dhahee yoomma ijoollee isaaniitiin irsoo yamirataa baate. Walaa yakfiru zunuuba illa Allah. nu biratti akkasi walaa yakfiru zunuuba illallah tana dhageeya duuba tana dhageeysi galee ortodoksi ammaa beente tana dhageeysi walaa yakfiru zunuuba illallah kadinii namaa dhiisuu hin jiru rabbi malee hay quraanattis ni agarti akka hadiisan ni agarti way ajaa'iba yamirat abbaatiin keenya duuba akka miree abbo abbaa jaaniin duuba hin deemna wayeen agar akka miree dubbiin tun sii galee isiniifoo eenyu dilii isinii araaramaa sii galee ati nur- nuuf dilii araaramta beessee fudhattee maallaqa fudhatteeti siifoo eenyu araaramaa so'aal jinniin islaamaa si dhooyteeti kasaartee adaba godhiidha gartee

Ala Allaah Rabbi irratti zaabbatee sowaaba, Ghufira lahu maa taqaddama min zanbii, dilii isaa ta dura ta dabarte ni dhiisaaf Rabbiin. Aboo dilii tee akkasii dhiisu hin feetuu Rabbiin? Na'am, tokko kan feene hin jiru. Ni feena wallaah. Wallaahi Rabbiin akka dilii teenya nuu dhiisu feena. Wallaahi diliin teenya qeensa irraa ilaa matatti gartee nu dhaabbatti, jara keenya. Wallaahi badiin nuti daleynu guyyatti yoo isiin hizaabamtee ji'atti meeqa, guyya dilii meeqa daleyna.

Waa ummata mahamma qofaa miti ummanni isin duraalleen soomanuu ture. Isin qofaa miti. Ka soomanuu ture isin qofaa miti. Nabiyullaa Daawud, Nabiyullaa Nuuh. Guyya tokko soomanee guyya tokko fura. Nabiyullaa Daawud guyya tokko soomanee guyya tokko fura. Siyaamu Nabiyullaa Daawud. guyya tokko soomanee guyya tokko furuu akkasi laliyaakee anbiyaan nu duraa soomanu turte maal jedhu rabbiin la'allakum tattaquuna likee tattaquuna akka rabbi sodaattaniif hay soomanni taqwaa namaa idaa soomanni imaana namaa idaa naam soomanni imaana namaa idaa inkiriis godhaa ni idaa imaana ee wallah Sodaa Rabbii namaa fidaa? Ee, madrasaa addaati soomanni. Madrasatu siyaam. Madrasaa soomanaa ta ajaa'ibaati wallah. Soomanni akhlaaqa bareedaa si guuru. Si guuree garaa xiit godhee. Laaladhu laaladhu laalame. Laalaa baatii kudha takka si guuru. Namni kun lakka nyaatuun fedhinnaan isaa haay ta'aa deemti. Aboo na, na fusisaa jaa. Boqolloo mataa torba baadiyyatti mataa torba boqolloo nyaatee gizee mataa kudhan hin gee akkasiif gubbatti abbaa laala. Abbaan gizee dar, gurbaan dardaraa abbaa if gubbatti akkana laale dafee yoo fuusise malee bishaan duruu mataa tuqu jira gurbaa. Sigalu jiraamee? Efaaxeenis gizee gartee kaan dhufee abbaan dide. Kaan ni dhufa abbaan numa dida. Kaan ni dhufa abbaan numa dida. Way ajaa'iba. Isinis maal godhu eegaltire? Baraadaa cabsu, burcuqqoo cabsu, nyaata soogiddarra kuchiisu dawaan isaanii akkasi. Dawaa gartee abbaan talan kannine si galee faaxeen akkas gooti. Barraadaan bashaguma. Maaluma taate biyyoon tun? Ha dhufe cufaruma didani abbaan numa dida. Sigalee akkasii bara. Gaafa dur ni dhufaa namni eeruma ni feeti. Kanumaan dhufee waa dhufu nu eeruma feeti isin. Wajji haasa'uu janajjanuun hin jirtu beekta amma. Amma dhuftee tuni. Faashina ammaati. Gaafa dur abbumaan laalee kanna. Gaangee gubbaa kaayanii kana gartee booyaa deemti duuba faateen. Gammachuu akkasii boochii bara. Gammachuu kasi boochi uh dhumne distiin nu fixxe. Ah? Idan ikhwaanii nyaata kana nyaatee nyaatee ibliis maaliif yeroo soomanaa dhiiga namaa keessa deemuu hin danda'u?

Aboo du'aayii nuu godhii jedhaniin maaliif akkasii beekta? Akka uummanni keenya itti amanutti il gurbaan dardaraa gizee inni Allahu Akbar jee du'aayiin isaatiif ni qeebalamti. Maaliif ennaan amma inni badii takka qalbii takkaan fuula rabbii dura dhaabbata Allahu Akbar. Aruuza jira ka. Namna uummatan aruusii ni beektaami ta qabrii keessaa san. Duuba

faman lam yastaxi fa'aleehi bisawmi jee namni hin dandeenye kam kam hin dandeenye masruufa hin dandeenye masruufa hin danda'u maarii maarree godhee fuudhuu hin danda'u ikoonomii isaa bikka san hin geenye hin danda'u fuudhanii fedha silaa hin danda'u maal godhu qabaree fa'aleehi bisawmi haa soomanu soomana soomaniif fa'inna sigalee fa'inna lahu wijaa shahawaa irraa cabsa soomanni shahawaa irraa dhaqqaba maaliif soomana jira kaa lakka nyaatuun namni fedhinnaan haay taa deemti haakadaa tanaaf imaamu shawkaanii fi kitaaba gartee risaalaa barreessanii jira dargaggeessarraa warra gartee harkaan firraa baasu risaalaa kataban beeku yooma sitti gatimne maaluma odeessaa akkan jennu si galu jiraami adaba godhaa jeen warra akkasiisaniin Uummata gowwaa. Sigalee? Ee maal wanni qaanfatan hin jirtu beektaa inna Allah laa yastahii min alhaqi haqarraa wanni qaanfatan hin jirtu abbaa waan jiru gartee waan gartee muumma keenya mana duubaan godhu san ittuma himuu gaarii ittuma himuu gaarii fedhuun hin fudhataa fedhuun hin dhiisa sigala jiraame ee ittuma himan abbaa eeggadhu akkasitti gartee wanni ati gootu san gaafa ati fuute dhukkee si kaafti abba an akka sheekaatti doktoraa fi sheeka waan takkan dhoorkanii beeke waa takkan dhooysanii beeke doktoraa fi sheeka wanni takkan dhokattu Si galee wanni takka hin dhokattu. Mana duubaan na dhufti warra waan akkasii godhu cufa gartee tafaateen heerumtee waa takka. Kalaas sii galti gaasitti himaa ooluu hin dandeenyu. La'allakum tattaquun bira kuti amma gizee bikka tanaa ni mirqaantaa beektaa. La'allakum tattaquun likee tattaquun dhumatti hanga soomanni. Soomanni akbar faayidaa. Soomanni akbar faayidaa. Darsiin soomanaa laaladhu. Soomanni ifiifuu koorsii if dandeesse. Koorsii if dandeesse. Akhlaaqa si barsiisa. Nyaata qiyaasa fudhachuu si barsiisa. Baatiin soomanaa baatii qoonqoo fi guurtuumi abbaa. Wannummaan gartee

Xiqqeessi mee suutuma abbaa kiyya raashina kana xiqqeessi. Xiqqeessi eegaa asii tarrifte faateen ilaa achi gadi tarristee mudhii qabattee gubbaarra dhaabbatti. Kana eenyuuf hin godhe? Kana eenyuuf hin godhe? Kana eenyuuf hin godhe? Muumma dhawee dhawee dhawee gaa masgiida dhaqee minxaafa masgiidaa irratti baqaqaqaq. Haqqisa kaa. Haqqisa. sigalee akkamit salaatame akkamit so akkamit tonni ijame taa'ee salaatani dafka duuba qoonqoo ofirra kuchiise aboo hay baatiin tun baatii qoonqootii mi bar baatii zikrii baatii quraanaa baatii yaa rabbi jettee rabbi tichi garagaltu baatii qoonqootii miti hin dogongorin Hin dogongorin akkanaa jettee na duraan dogongorin bikka san. Baatiin baatii maalii tiyoo jettee baatii araarama baatii yaa rabbi na araarami jettu. Baatii qoonqoo fi guurtee bakka bar nyaatee nyaatee ol gara achiin shurba kanarraa istu kunis paastaa kanarraa kuni mokoroonii kanarraa saambusaa kanarraa sheekticha tokko gaaf tokko sheekni san amma biyya alaa jira maqaa tuquun ta'u Saambusaa isaa warra jaalatan dasra jetti warri sun. Akka malee gartee hin ajaa'iba beektaa. Saambusaa isaa warra jaalataa jaartiin saambusaa ajaa'ibaa kana gooti. Kana duuba isaa makriba salaatee makriba Allah akbar jee jilba qabate ijoolleen isaa saambusaa wali qaragalchitee qasham qasham gooti. Jilbarra jira ijoollee saambusaa dhiisaa jeen. Irraanfateeti beekadu soomanni salaanni isaa waan ta'u

Nyaataa fi dhugaatii dhiisee guyyaa nama arrabsaa ooluu. Guyyaa nama hamachaa ooluu. Guyyaa nama arrabsaa ooluu. Guyyaa ragaa cubbuu namarra ba'aa ooluu. Guyyaa waan fedhe dalagaa ooluu. Guyyaa ijaan waan haraam laalaa ooluu. Guyyaa Gurraan waan haraam caqasaa oluu kanuma. Nyaata dhiisee qaama biraa akka fedhe gallakkisee soomana siin jaa. Soomanatti ollee warjaa. Kaan halkan qaatiraa bulee subii salaatee maal jettaniin gaa fooddaalee tana middilibsiidhaan cillim godhee Siree ja- siree jala rafa duuba. Siree jala rafeechi jala seenee joolleedhaan takka as dura baatanii isiniin fixa ja'an. Jaartiinis takka as hin bayinaa joolle. Zuuriin rafu jira. Asrii rafu jira. Yoon kaabeeta Allahu akbar Allahu akbar makriba. Lafaa ol keeggaa zuurii salaatee asrii salaatee makriba salaatee ahoo soomaniin wa laafaa jedha duuba wayi laafaa yaa aboo ati soomana quba qabdaa rafu jirta soomaniin uma laafawi halkanii isinni waan biraa irra bula musalsala musalsala irra bula halkan idan anna siyaama yaanii tarkul akli wa sharaab soomana wanni inni se'u gartee nyaataa dhugaatii qofa dhiisuu beekanne akkasi beeka warrafas yoo jaartii qabaate jaartii irraa fagaachuu guyyaa jechuu jaartii irraa fagaachuu nyaata dhiisuu dhugaatii dhiisuu tanuma soomanni isa biratti wayyaa tura haadhaa mafuumun khaaxi'un dogongora kun ee mafuumun mafuuma gartee

kijibarraa soomanuu. Arrabni ragaa cubbuurraa soomanuu. Arrabni nama hamachuurraa soomanuu. Gurri soomanu gurri haraam caqasuurraa soomanuu. Gurri wallee caqasuurraa soomanuu. Ijjiyoo. Ijji soomanuu hin qabdu. Ijji soomanuu hin qabdu. Ijjiyoo soomanuu qabdi waan haraam qullaa fi balaa qalaa laaluurraa soomanuu. Idan tanaaf

qawla zuur wal amalu bihi Je- ragaa cubbuu ragaa cubbuu namni hin dhiisin wal amalu bihi itti dalaguu namni hin dhiisin falaysa lillaahi haajatun an yadaa xa'aama wa sharaabahu rabbiin haajaatti hin qabu nyaataa fi dhugaatii dhiisuu isaa rabbiin haajaatti hin qabu allahu akbar hadiisa ajaa'ibaati wallaahi hadiisni kun hadiisa ajaa'ibaati hadiisa riwaayaa bukaareeti hadiisa abu hureyraa odeesse dhagayaa abbaa Dhagayi gaa gizee wani sitti himnuuf beeytaa wal yaadachiisu fadakkirum habeef darsii soomanaa tana wanni amma eegalleef fadakkiriifi booda dhaqabuu mala booda dhaqabuu dhabuu mala ammuma wal yaadachiisan ammuma istoor godhi ammuma seef godhi mallam yadaa namni hin dhiisin qawla zuurii raggacha cubbuu namni hin dhiisin wala amalu bihi itti dalaguu namni hin dhiisin falaysa lillaahi haajatu rabbiin haajaa takka itti hin qabu ayyadaa xa'aamahu wa sharaabahu nyaataa dhugaatii dhiisu rabbiin haajaa takka itti hin qabu idan duuba gartee qawla zuur wayta ja'an maal faadha yashmilu jamii'ul muharramaat waan rabbiin haraam godhe kijiba ragaa cubbuu nama hamachuu arrabaa waan dubbattu cufa gara algaa

nama dirree arafaa dhaabbatee sigalee dirree arafaa dhaabbattee beekta arafaa odoo gootu jecha gartee babbadaa gartee jaalalaa fi maa akkana maarree hin jirtu achi dhaabbatee bareedduyyee maarreeyyee Dirree Arafaa. Sooma naanoo. Sooma na furre gaammaan tana mee hawa baatee tiyyan dubbifne wallaahi guyya meeqa jee qalawu. Sooma naa meeqa. Sooma na saarraa dheebuu fi beela qofa. Dheebuu fi beela qofa wanni inni gartee irraa galu. Idan duuba tuni kasaara. kasaaraa guddoo duuba intarneetaa xiqqoo gartee waliin nu godhu jira duuba rabbiin subhaana wa ta'aalaa nu haa laaffisu Baatiin tun baatii ajaa'ibaati. Baatii ajaa'ibaa as deemu jira. Baatii gartee nyaataa akka hin goone. Baatii nyaataa akka hin goone. Baatii baatii gartee feesbuukumarraa wal arrabsinu kan goone. Baatii tiiktook akka hin goone. Quraana kee nyaata kee xiqqoo nyaadhu masgiida fiigi nyaata kee xiqqoo nyaadhu quraana qara'i nyaata kee xiqqoo nyaadhu zikrii tee godhi guyyaa zikrii godhi meef qabi baatii takka duuba gaa baatiin soomanaa tun baatii ajaa'ibaa baatii maaliif beekta baatii akhlaaqallee akhlaaqa bareedaa keessatti horattu baatii sodaa rabbii keessatti argattu obsa ajaa'ibaa keessatti argattu sigala jira madrasatu taqwaa jedhanii soomana madrasatu taqwaa soomanni ifiifuu madrasaa if dandeesse koorsii if dandeesse baatiin ramadaanaatuun koorsii if dandeesse koorsii if dandeesse ta'ati keessatti beelaas agartu miskiinaaf rifattu ta'ati keessatti quraana qaraatu imaanni sii daamaa deemu yaziidul imaan soomanni imaana idaa zikriin ati gootu imaana idaati quraanni ati qaraatu imaana idaa tolli ati namarra ooltu miskiina ati gargaartu rahimaa ati gargaartu imaana sii idaa wallaahi madrasaan bar ramadaanaa baatiin ramadaanaa moo wallaahi koorsii ajaa'ibaatii bar baatii takka achii gizee gabbee gurbaan leenjiyee isiin leenjite ajaa'iba duuba ajaa'iba mee namni mee whatsaappiis maaliis maaliis soomansiisu ni jiraa dhiroo imoo whatsappii instagram kana cufa akka namni dhiroo akka waliin soomanan namni godhu ni jiraa Ee sheeka kunoo ani ani baallama niin seenaa baatii guutuu yoo rabbi jee bakka ani gartee dhap dhap feesbuukaa seenee tumaan keeyrii caqasee keessaa baha. Tabiraa takka fitti hin fayyadamu tiiktook kiyyaas gartee bakka diliitiin godhaa kajeemee gartee baallama seenu jira mee faatee as ba'i gaa muummat duuba ramadaanni duuba gartee baatii ajaa'ibaati soomanni akkasumatti tanaaf Rasuulli salawaatu rabbi islaama alayhi nama gartee fuudhuu hin dandeenye soomanaa wanni jeeniif tanaaf soomana kana keessa waa hedduu jira. Soomana keessa waa hedduu jira. Baatiin soomanaa baatii ajaa'ibaati. Darsii ajaa'ibaati. Duuba insha allah bor waan laallu hama hamti nama hamatan tun soomana ni furti moon furtuu waan ja'u gartee laalla bi'idni illaa achi booda ahkaama soomanaa itti gad seenna yoo rabbi jee bi'innillaa insha allah maaliif soomanni immaa guyyuma kuwaa xiqqoo hafe guyyuma kudha takkoo fi kana hafe guyyuma kudha takkaa fi kana hafe yaa jara keenya mee ta aakhiraa tanaas haanuma gartee wanni goonu ajandaa gartee ma soomanaa ka dhufe kanaas irra jabaadhaa ahkaama soomanaa dubbisa waan isin dhibe gartee soomanarraa yaa shamarran keenya warri gartee qadaan isinirra jiru kudha shanan duraatis ka boodaatis soomanuu dandeessan qadaa ofirraa baasuu dandeessan kudha shanan duraatis ka boodaatis soo- soomanuu dandeessan warri qadaan irra jiru ka qadaan irra jiru ka duraan soomanuu ture Warri gartee durarraa eegalee soomanuu ture ilaa maayyiira soomanuu danda'a. Shaabaana taakka. Warri gartee isniinaa fi kamisa soomanuu ture soomanuu danda'a. Lama. Warri ayyaamil biit soomanuu ture soomanuu danda'a. Sadii. Warri qadaan irra jiru dhiira ta'ee dubartii ta'ee soomanuu danda'an. Qadaa namni dafee ofirraa baasuu gaarii faqadaa wallaahi ahaqquu biit. Sigalee qadaa rabbii deeynii rabbii ahaqqu bilqadaa. Tanaafuu shamarran qadaan irra jirus amma firraa baasa. Kana soomanii naarree maarree narra ga'ee maarree maarree maarree kaan narra dhufee dhiisi oduu kasii. Baasi amma yoo dhukkubsattee immoo yoo kadha deessu taatee yoo kaluusiftu taatee kaan maluuf kana soomanii kaan gartee ni kafalta. Akkasii jara keenyaa. rabbi umrii isinaa dheereessuu dubbii gartee obboleeyyan keenya hawalloo san akkan daganne akka nagayaan gartee warri buqees Yataamaanis, shamarraniis, abbootiin teenyaas soomanaa dhiyaate maallaqni keessan kun dhaqee fi soomanallee nagayaan soomananii du'aa isinii haa godhanii. Wallaahi hedduu gartee nama naasisaa warri gartee nu dhageessan warri gartee sheekottiin ulamaa'iin teenya ta walloo maqaa keessanii fi telefoona keessan yoo dandeessan ummataaf akkaataa itti kennitanii godhaa ka gartee isin irratti ergan maallaqa gara biraan ergina hattuun isin hin nyaatini sigala ta kana keessa girrigirrii oofuu jira aba zaalimni akkanuma nyaata akka malee isin hin godhin akkasii jedha keenya ajandaa aaree aaree dadhabanne ajandaa walloo kan akka gartee nam tokko nu jalaa moofoysine akka isiniin jenna rabbi umrii isin haa dheereysu Jannataan Rabbi isin haa qananiisu. Warri obboleeyyan keenya ka Walloo cinaa dhaabbate cufti aboo Rabbi gartee umrii isin haa dheereysu. Sadaqaan teeysan bikka dheeyxee ka dhukkubsataan keenya, ka rakkataan keenya, ka hidhamaan keenya itti furamu Rabbi haa godhu. rabbi haa godhu e rabbi gartee ni dandeeya yaa ka abbaan irraa dhukkubu sadaqaan ati obboleeyyan keetiif ka wallootiif kannite rabbi haa fayyisu abbaa kee ayyooti rabbi haa fayyisu obboleeyyan kee rabbi haa fayyisu ka rakkataa keenya rabbi itti furu rabbi haa godhu abshiru numa jira rabbiin Rabbitti isaa boonyu. Ee rabbi isaa yaadannu. Mee soomana kana mee jabaadhaa. Soomana kana mee jabaadhaa. Namuu qophaawaa rabbi kadhachuuf mee. Mee baatuma soomanaa tanallee mee numa qophooyinee yaa rabbi kana taanee jiimeetti booyayyee. Soomana keessa rabbi quban qabdu. Soomana ala rabbi quba hin qabnu. Bar teenya tana bar ani hin beeku bar. Duniyaa duniyaa hin qabnu. Akhira akhira hin qabnu. Sabbolee isoo lafa baxxaqnu hin godhinaa. Akka sigaa jarawa addaa inshaallah. Tiiticharraas deeman barbaadinaa. Tiitichi deeman baasu. Ni galtiif abbaan galtuufi. Akkasi jara keenya gaa bikka loon hin oolin faltiin barbaadan jaanii akkasi nagayatti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.